מוהראש האט מיר געזאגט, קינדער און בחורים זענען אזוי ווי קלעי, וויאזוי דו וועסט עס אויספארעמען, אזוי וועלן זיי זיין אין לעבן. לערנסט אויס א קינד פארן דאווענען צו וואשן די הענט, עס ווערט א חלק פון זיין לעבן. לערנסט אים אויס, ער גייט אין בית כסא דארף מען וואשן די הענט מיט א טעפל, וועט ער עס נאכמאכן. פארשטייט זיך מען דארף אלעס אריינלייגן מיט א שמחה, מיט א מצב רוח, א גוטע מצב, נישט. ציפן און ציפן און דזשאכענען און שטעכן און ני ני ני ני דאס העלפט נישט, מאך עס מיט א געשמאק און לאקסט אריין די קינדער און ביסקיסע רעדט מען נישט, ס'איז דא מענטשן מאכן ביזנעס פון ביסקיסע, אלעס וויאזוי דו געוויינט צו דעם קינד, דו געוויינטס אים צו עסן בדרך ארץ, זיצן ביים עסן, שוין, און וויאזוי מען עסט, נאך א טאג, ס'גייט נישט אין איין מינוט, ס'איז דא אסאך ארבעט אין דעם. אבער אזוי ווערט ער א געזונטער מענטש, א ערליכער מענטש, לייגסט אריין אין די זאך פון תפילה ווי עס באדערט עס יעדע מאל, רעבע טוט מיך וויי, אוי וויי ווי טוט דיך וויי, קודם ווייזט ער מיטלייד, און יעצט לאמיר בעטן דעם אייבערשטן, די גאנצע קלאס גייט בעטן דעם אייבערשטן, רעבע איך האב עפעס פארלוירן, אוי וויי וואס האסטו פארלוירן, נישט גלייך אוועק מאכן, אוי וויי וואס האסטו פארלוירן, אוי וויי וואס האסטו פארלוירן, ווי קען עס זיין, גיימיר בעטן די אייבערשטן, די גאנצע קלאס גייט בעטן די אייבערשטן. לייגסט אריין אינעם תפילה, אה, מען האט עס געטראפן, דער אייבערשטער האט געהאלפן מען האט עס געטראפן. דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך. איך ווייס נישט וויאזוי מענטשן לעבן אן תפילה. לייגסט אריין די קינדער תפילה, וויאזוי דו פארעמסט אים אויס, אזוי ווערט ער. אזוי ווערט ער. ביים דאווענען טאר מען נישט רעדן. טאר נישט רעדן ביים דאווענען. יעצט רעדט מען צום אייבערשטן. ער איז א קינד, אים איז נישט גענוג עס איינמאל צו זאגן, ער דארף עס הערן הונדערט מאל, צוויי הונדערט מאל, עס מוז זאגן נאכאמאל, ווען עס מוז זאגן נאכאמאל, מען דארף ווען ער קען מען נישט רעדן, יעצט האט מען געקישן די הייליגע ציצית, אה, איך וועל דאס לייגן אויף די הייליגע אויגן, עס זאל ווערן הייליג, נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, עס בלייבט אין אים, פארשטייט זיך אז עס גייט מיט א שמחה, און מען לייגט אריין מעשות פון צדיקים, שיינע מעשות, די קינדער ווען זיי ווערן גרויס וואס וועלן זיי געדענקען? וואס וועסטו געדענקען? כ'האב פארגעלערנט א גאנצע יאר. כ'געדענקט א שיינע מעשה. כ'געדענקט א שיינע חידה. כ'געדענקט א שיינע ווערטל. אלץ איז געווען לעבעדיג, א געשמאקע לופט אין חדר. די אייבערשטער העלפן מיט דעם זכות און מיר קענען אויפשטעלן א נייע דור. א נייע דור שנת תשפ ט, תשפ ט ק. תשפ ט ק. וואס און ווי האבן אונז זיין דעמאלטס? זאל מען נאך דא זיין? תשפ ט ק.

און די יונגע דור אז זיי זאלן זיין אזוי ווי די פרישע מגידשירים און די פרישע מלמדים און די פרישע עסקנים, דארף אריינלייגן אין זיי זיי זאלן זיין א פרישע דור ערליכע אידן.